официаль медицинаның беренче ие не навреди зыян китермә ә халык медицинасының берен, иң беренче урында торган принцип сорамасалар дәвалама бер вакытта да менә миңа мин өйрәнеп биргән ә, сөйләрем киров ягындагы теге бабай әйткәч моны мин бик аптыраган идем инде ничек алай инде менә кеше авырта Күреп торасың, син булыш аласың, ничек дулай әйтмичә әйтәсең. Аннан соң менә шул 40 ел эчендә мин шул бик күп тапкырлар сандым инде, шул хәтле дөрес нәрсә бу. Э, бик күп үләннәрне э, үзебездә үстереп була, бакчада. Менә шундый үләннәрнең берсе менә монда минем Колокольчик крапивалиста дигән үсемлек бу. Бу дөрес табигатьтә дә бар бу. Урман тирәсендә бик күп үсә бу. Колокольчиклар алар бик күп төрле. Персикалиста дигәне бар. Крап, менә бу крапивалиста дигәне. Бу бик каты көчле антисептик инде бу. Мин моны кулланам. Менә шушы колокольчик. Монда аның колокольчик әнә шул ни икәне бик күренеп тормый инде, ул киптерелгән чәчәк аткан вакытта. Э, моны бакчада бик рәхәтләнеп үстереп була. Э, үстерү генә түгел, моны самосев белән бик каты торыла да бу. Шул вакытында җыеп, киптереп алырга кирәк инде. Менә э, тавышы бетсә инде кешенең. Әйтик, лекторлар, укытучыларның анда вакыты-вакыты белән тавыш юкка чыга. Ә нина да юк, ни дә юк, бу голосовой связкалар проблемасы инде. Менә бик гади э, э, җыелма шундый. Обязательно булырга тиеш компонент менә шушы колокольчик, ромашка, ул слиз бирә инде, майлы бирә. Бу менә шушы тагын минем бер шундый яраткан үсемлегем инде бу Вероника колосистая. Җәй көне Җәй уртасына табарак чәчәк ата бу. Безнең якларда бик киң таралган. Бу бик күп төрле була. Вероника полевая, Вероника дубравная. Ә иң көчле, иң яхшысы менә шушы Вероника колосистая. Вероника колосистая. Хәзер Киптерүне сөйләй башладым да, сөйләп бетермәдем. Әгәр дә инде ничек итеп киптереп тә, шунысын әйтергә кирәк, менә шушындый сеткада киптергән сурәттә дә хамында алыстырып тору кирәк инде. Әйләндереп, астын өскә әйләндереп тору кирәк. Ә инде үләннәр ничек тә кораеп китсә, менә монда мисал өчен мин китердем инде. Менә бу дөрес итеп киптерелгән клевер. Ә менә монысы уже дөрес түгел, монда э, бу сарайган инде. Моны алып ташларга кирәк, бу кулланырга ярамый инде. Менә бу безнең килер. Менә бу дөрес киптерү. Менә дөрес киптерү белән э, үсемлекләр гадәттә үз төсен э, югалтмый. Дөрес, бар берничә үсемлек, алар барыбер сары төскәрәк тартып кибәләр инде. Менә эти кеше шулып кулмак шулай була. Менә бу барыбызга да таныш каен җиләге яфраклары, ул да шулай итеп кибә. Бу бер ничектә менә шул үс эчендә яшел үсеп утырган төстә була алмый инде. Бу бик популяр үсемлек. Э, чәчәк аткан вакытта җыелган, менә күреп торасыз, чәчәкләре бар инде. Бу э, бик яхшы була, менә шулай итеп розеткасы белән бергә алынса. Менә розеткасы күренеп тора инде. Э, көчлерәк була. Менә аны җирдән сүтә итеп кисеп алам да мин, юл кыбылсын тамыры чыга. Ул табигатькә зыян килә. Менә шулай итеп чиертеп кенә, шушындый хәрәкәтләр белән генә аның балчыгын коям. Балчык бетә. Ул күпмедер дәрәҗәдә балчык калса да, бернинди зыяны юк. Күпмедер дәрәҗәдә үзен үзгәртеп кибә торган үлән, менә бу безнең манжетка инде. Татарча әйткәндә, бу безнең чыклы үлән. Бу иртә яздан үсә башлый. Бу үләнне бөтен кешенең дә күргәне бар инде ул. Яфрагының уртасында бер чык тамчысы утыра моның. Чыклы үлән татарча. Монын э, үләнчеләр арасында бу э, хатын-кыз үләне дип атала инде бу женская трава. Хатын-кыз авыруларыннан иң киң кулланылган үләннәрнең берсе бу. Җыйсагыз, киптерсәгез, э, менә шушылай итеп әз генә төсе үзгәреп китсә, бер дә борчылмагыз, бу гадәттә шулай итеп кибә бу. Хатын-кыз авырулары темасына кереп киткәнбез икән, менә шушында янәшәдә алар шулай ук өчәү инде, Менә хатын-кыз авыруларыннан киң кулланыла торган чучук безнен каен җиләге яфраклары, манжетка чыклы белән. Менә монысы яснотка белая. Яснотка белая. Без моны бала вакытта баллык вәт дип йөртә идек инде. Бүтән якларда ничек дип атыйлардыр инде. Бу хатын-кызның гормональ фонын яхшырта торган инде бу. Эстроген әз икән, эстрогенны күбәйтә бу. Бу универсаль шул арты икән киметә. Шул ягы бар, моны аерып әйтеп китмиче булмый. Нихәтле менә шундый уңгайлы, файдалы үлән булса да, монын шул бер ягы бар, бу кан басымын төшерә. Кан басымын төшерә. Бик күп шул үз проблемалары белән килгән хатын-кызларга мин моны тәкъдим итә алмыйм. Шуның аркасында кешедән сорыйсың, кан басымыгыз ничек дип. Бик күбесенең кан басымы түбән була. Шуңа күрә моны аны шуны кулланыгыз дип әйтә алмыйм инде мин. Ну, шул ягы бар инде. Менә үземнең тәҗрибәдән тагын шул шунысы. Син дәү ала, шифасын Алладан сора. Бик каты. Бу үләннәрдә, Альберт, мистика шул хәтле ни, менә аңлап булмый торган нәрсә, әйме? Шундый загадкалар бик каты күп монда. Менә урманга керәсең кайбер вакытта. Синең инде ничә ел тапкыр кергән сукмак, шул урынга барасың инде. Урман сине этеп чыгарган шикелле. Менә аңлап та булмый аны. Менә торасың килми. Берничә тапкыр шуны тыңламыйча ниткәнем булды. Көч хәл белән кайтып керәсең. Андый вакытта урманнан чыгып. Башта кертмәскә тырыша сине урман, аннан чыгармый. Вот. Чыгалмыйсың урманнан. Ул үзеңнең ишек алып шикелле белгән җирләр. Кировта художественный училищеда бергә укыдык. Язва. Ни, э, кафелар, э, ниләр бизнеска кереп киттеләр, шундый бизнеска.

Ул ел яңгырлы булды бик каты. Яңгыр, оятрычник үсә сазлыкта, чокырлы урында, бөтен җирләр су утырды. Зөфәр миятем шулай юк ул быел. Мин анда Зөфәргә хәтле эзләгән идем бит аны, юк, табып булмый. Күзләренә яшьләр килде, аерылышка ул кайтып китә ич инде. Тырыш инде, минем бүтән юк. Кипкән кеше. Ашый алмый. Ничә кафесы бар аның Кировта? Рестораннары бар, ниләре бар, ә кеше ашый алмый. Хәзер мин төшеп киттем урманга, менә озак булса да сөйлим инде шуны. Урманга төшеп киттем, керәм, үзем ятрышник сирәк үсемлек, үзем утырткан җиргә барам мин. Ну, хамандагыча тәпи башына карап, уйланып, җибәргән мин, мин адашканмын. Беләсеңме? Мин ул урында бер ничек тә адаша алмый торган җир ул. Плантация үзем утырткан, мин анда елына сезонга ничә керәмдер. Шушылай итеп карап, барып, барган җирдә башны күтәрдем, шушылай итеп карыйм. Танымыйм ич. Ә урман бик тиз буталый. Бик каты тиз буталып ташлый. Торыйм, мин кайда басып торам, шулай итеп карыйм. Еракка карыйм, иң беренче ерактан ориентир эзлисең бит инде. Ерактан карыйм, бер җәйне дә таныйм, нитмим, шулай дип карыйм. Якын карыйм, караган, минем аяк янында ятрышник. Ышанасыңмы? Аяк янында ятрышник, шулай итеп үсеп утыра, болай итеп карыйм, карыйм. Карыйм, монда да ятрышник, монда да, монда да. 27 ятрышник җыйдым. Ә ятрышник мин нишлим, үсеп утыра икән. Дүртәү үсеп утыра икән, икесен алам, Күп дигәндә инде, вот обычно өчтән берен алам инде, калдырып җыеп егерме җиде бульбул шушындый. Бульбе. Шуны алдым, алып мендем, ниттем. Ни, ну анда сөенгәннәрне ни инде. Хәзер әзрәк әле генә баскан җирдә эзүк күренә ишин ул теге. Үзем эздән карап инде. Танып түгел. Эзгә карап кына чыгып киттем дә бераздан аннан урынын танып алдым. Кай төштә саташканны аңладым, ниттем. Менә мине фәрештәләр җитәкләп керткәнмени шунда. Шулай итеп. Мендем, киптердем, ниттем, кофемолкада тарттым, сезне ясадым, озаттым, ниттем. Все, кеше бай еллар яшәгән, ну, инфаркттан үлде ул. Ну, язва белән бер вакытта да озатмады шуннан. Язва сокапланды менә. Дөрес, еданы тотты инде, хатыны бик контрольдә тотты. Хәзер тагын китик алга таба. Менә язгы үлән, көз, җәйге үлән, көзге үлән. Өч сезонда да җыела торган менә шушындый бик каты кызыклы үлән инде менә бу безнең. Бу костяника каменистая дип атала, безнеңчә бу кызыл бөрлегән. Бу агачлырак урыннарда, әрәмәлекләрдә шундый үсә инде бу, урманнарда. Менә бусы минем иң беренче җыелган сбор. Бу яз көне үк җыелды, үсеп чыккач та инде. Ана чәчәк ата башлаган урыннары бар аның, чәчәкләре. Бу шулай ук җыела җәй көне дә, җәй уртасында да. Ул вакытта анын үсемлек озынаеган була инде. Әле җиргә ятып, Ә үсә бу, лиана шикелле сузылып үсә, шундый озын сабак. Кызыл шундый куе кызыл төстәге бик тәмле генә эчкелтем җиләкләре була монын. Шул ук шулай ук көз көне дә җыерга була моны. Анда яфраклары инде сарая, кызара башлаган була. Гадәттә монын саргаймый, кызыл, кызыл төскә керә монын. Ул вакытта да җыерга була. Анда инде шундый таплар төшә анда. Менә болары яз көнегесе анын күбрәк поливитаминный итеп кулланыла инде, бик каты витамин күп аларда. Җәйгесе анын антисептик, менә шул ук колокольчик крапива листы шикелле антисептик, ялкынсануны баса торган итеп. Ә көзгесе, көзгесе шулай ук инде иң көчле антисептикларга карый. Көзгесендә менә шул кызара башлаган яфраклылары анын эффекты көчлерәк. Э, урманнарда йөргәндә, менә безнең якларда бик күп э, сирәк үсемлекләр дә очрый. Кызыл китапка Россия кызыл китабына кертелгән менә җирле безнең Мари республикасының кызыл китабы. Хәтта менә халыкара кызыл китапка кертелгән үләннәр дә бар. Мин менә кайберләрен э, алмадым, монда күрсәтмәс өчен инде. Алар, гадәттә, ул сирәк үләннәр барысы да көчле дәвалануга кулланыла торганнар инде. Аларны шулай итеп киң халыкка күрсәтсәң, гадәттә күрсәтәсең дә, алар юкка чыга. Шулай итеп җыя башлыйлар инде. Андый үләннәрне мин үзем чәчәм, үзем таратам инде. Менә ятрышник пятнистый, ятрышник фукса, алар төньяк орхидеяләренә карый инде. Алар Сирәк безнең якта. Менә шундыйларның берсе менә венерин башмачок дигән үсемлек бу. Мин моны Иләт урманында булган җиреннән алып булмаган җиренә бик күп итеп тараттым инде. Вот. Менә шушындый. Менә бу чәчәге инде моның э, шундый тартмага әйләнгән, моның эчендә орлыклар. Болар бик каты авыр үрчеп китәләр. Самосев белән дә авыр китә болар. Бик сирәк очрый торган үсемлекләр, шуңа күрә мин боларны даруга җыймыйм. Җыям икән инде, үзем чәчкән җирдән генә алам. Бу венерин башмачок. Болар нинди җирдән?
Венерин башмачок, болар гадәттә нерв авыртуларыннан кулланыла. Тынычландыра торган судорогаларны бетерәләр болар. Венерин башмачок, Марьянник дубравный, менә шул бер группа үсемлекләр алар. Боларны Халыкта черная трава дип йөртәләр инде, алар кибеп җиткәннән соң табигатьтә алар кара төскә керәләр, кап-кара төскә. Ну, кулланырга бик тырышмыйм да мин аларны, аларның шундый кире як тан да шундый зыян китерүләре дә бар. Дозировкасын бик каты төгәл тотасы бар. Әйткәнемчә, инде һәр кешенең организмы үзенчә шундый алдан күреп булмаган реакция бирә ала. Мин аларны булсын өчен таратам, үстерәм. Сирәк үләннәрне эзләп йөрим. Э, Любка двулистая, купена лекарственная, менә татарчасы Сөләйман мөһере дип әйтәбез инде. Шундый сирәк үләннәрне менә Иллә турманында байтак тараттым инде мин. Менә Иллә турманы аркылы чыкканда, аяк башына җиргә таба карап, башын асып йөргән кеше очратсагыз инде, аны акчасын да, бер нәрсәсен югалткан икән бу мискин дип уйламагыз. Шул үләннәр эзләп йөрүче мин булырмын инде ул. Үстереп була торган үләннәрнең берсе, даруларның берсе менә бу фасоль. Иң зур проблемаларның берсе шикәр авыртуы бүгенге көндә. Менә шул шикәр авыруыннан бик каты йомшак, бик каты ниндер чикләүләрсез кулланып була торган менә шушы фасоль кузагы. Фасольләр бик күп төрле була. Э, теләсә ниндие дә ярый анда, лиана формасындагысы да, куак формасындагысы, ниндие булса да ярый. Фасолен орлыгын аласыз, ашыйсыз, менә куып бер читенлеге дә юк, шушылай итеп киптерәсез инде. Э, менә монын ос кайнатуга монын орлыклары слиз бирә. Анын яфрагы да кулланыла инде. Бака яфрагы ул яралардан төзәтер өчен инде. Э, Тышка кулланыла инде тирегә, җәрәхәтләргә. Ә менә орлыклары анын кулланыла аш кайнатудан инде, менә шул ашказанында ялкынсыну булганда, гастрит лар булганда кулланыла инде, аннан сон әле соңгы елларда кулланыла башлады, менә бу артык симерүдән тазарудан менә шушы Орлыгы гына түгел, менә шушы орлыгынын кабыклары шелухасы белән бергә кулланыла инде алар. Бик тиз җыела бу. Моны шулай ук түтәл дә үстереп була. Бер дә күп урында түгел. Һәр бакчада да барыбер менә чүп үсеп утыра торган урыннар бар. Анда кырыйлары, ниләре, менә шунда шушы бакый яфрагынын орлыгын сибеп чәчеп куйдыгыз. Ул бик проблемасыз тишелә. Аннан үзе самосев белән яңартлау. Орлыгын алгач, анын менә шушы шелухасын, кабыгын ташламаска кирәк инде. Менә шул кеше менә, ну клетчатка бирә инде ул. Аны шул ашказана төшеп утыргач бик каты бүртә, аппетитны баса. Бар бу үзендә булган микроэлементларын бирә. Менә шуның белән тазарта инде. Ә инде безнең якта сирәгрәк үсемлекләрнең берсе. Ул менә бу деревенник ивалисный инде. Безнең якта бу үсемлек юк иде. Очраса да бик сирәк очрый иде. Бу юеш җирләрдә елга буйларында үсә инде ул гадәттә. Миңа бер шул үземнең бер кеше сорады, бер клиентым, миңа бик каты шул кирәк дип, шуннан соң мин аны эзли башладым да, әкрен-әкрен орлыгын алып, Илләт елгасы буйлап шушы үзебезнең район территориясенә кергән өлешләрне Илләт елгасынын бик күп итеп тараттым хәзер. Бүгенге көндә шактый гына үсә. Бу шулай ук тынычландыра торган үлән. Гадәттә шуннан кулланыла инде бу. Менә балалар курыкканнан сон инде тотлыккан балаларга бирелә бу. Куллана торган проблемалары бик киң, күп проблемалардан кулланыла. Менә ышанасыңмы юкмы, бер нәрсә сөйлим шушының турында. Тараттым, Иләт елгасы буена үсеп чыкты, ниттем, бер кеше белән төштем. Элекке китапларда, менә старинный китапларда, революциягә язылган, бу үсемлек турында нәрсә язылган? Начар күңелле кеше алга өзеп алганда, бу үсемлек юкка чыга. Ике кеше төштек. Иләтнур авылына төшеп, шуннан урманга кереп китеп, елгага чыктык. Мактанып, Горурланып, менә шушында бер дә юк ие, менә нихәтле тараттым мин, дип, сөйләшә-сөйләшә шушы үсемлекне җыйдык. Киләсе елга ул үсемлек берәү дә калмады. Хәзер килеп, мә ой, менә иң яраткан үсемлекләремнең берсе, менә бу буквица. Буквица. Бу шулай ук тау битләрендә үсә, корырак урыннарда. Э, дөрес күренгәли ул э, теге э, югышрәк болыннарда да менә моны да төсе үзгәрде дип курыкмаска кирәк инде менә бу мин җыйганда шундый шәмәхә кызыл төстәге бик каты кызыл төснең шундый матур төсмере төсендәге чәчәк иде инде менә бу ә киптергәч менә шушындый төскә керә мин бу үсемлекне бик каты яратам бу йөрәк проблемаларыннан кулланыла гадәттә. Бик күп төрле нидән кулланыла ул, ну, э, бөтенесен дә әйтеп бетереп булмый инде. Э, мин моны геморройдан э, куллана торган составка да кертәм. Э, бу э, тахикардиядән әйтик, йөрәк тибеше кызу булганда кулланыла. Э, кан басымын нормальләштерә бу. Э, югары булса төшерә, аннан канны сыеклый. Аннан э, шунысы яхшымы, менә э, йөрәк мускулының бер кысылгандагы чыгарган кан күләмен арттыра бу. Йөрәк эшчәнлеген яхшырта дигән сүз инде бу. Э, инфарктларның э, профилактика өчен бик каты киң кулланыла. Менә моны әйтмәгәнмен әле мин. Менә бу подельник дип аталган, ни татарча исемен таба алмыйм. Подельник дигән настойка буйма. Бу бик каты сирәк иде безнең урманнарда. Бик каты сирәк үсемлек иде бу. Бу бәрәңге, идән астында бәрәңге үсентесе чыга, хлорофилсыз. Яшел төсе юк анда. Шуның шикелле булып үсеп утыра бу. Бик сирәк кенә очрый торган үсемлек бу. Мин кызым Рузиләгә, ул биолог минем, гербарий җыйганда шул хәтле озак эзләп таптым мин аны. Көч-хәл белән. Унынчы елгы корылык булды. Табигать өчен шундый зур стресс инде ул булды. Шуннан сон табигатьтә бик күп нәрсә шулай итеп бозылып калды. Фенологический фазалары күчте. Менә минем бер вакытта да күргәнем юк иде. Вероника колосистая анын медуницадан алдан чәчәк атканын. Бу булмый торган хәл инде бу. Берничә елны шулай булды. Иртә язда чәчәк ата торган медуница, ә теге җәй уртасында ата торган чыгып, шул алдан чәчәк атты. Менә шундый бөтен нәрсә, бик күп нәрсә буталып бетте. Шул 10 елы корылык. Ни дип беләм мин? Ә менә монга шул ничектер шундый файдага булган. Шушы күбәйде хәзер безнең урманнарда. Менә мин җыеп кайтып, менә моның хәтле җыю, бу бик күп дигән сүз инде бу. Ул беренчедән генә очрый. Бу профилактика, онкологиянең профилактика, менә мин шулай итеп аракыга настойка ясап куйдым инде. Әнә шулай итеп әз-әзләп кешеләргә бирә торгач кимер инде ул. Вот, бик каты көчле нәрсә инде менә бу. Бу шулай ук ялкынсынудан да инде бу шул ук буыннарга да. Аннан тагын бик каты көчле нәрсә булса, бу уже кешедә тамырда булган тропны эртә бу. Менә әлеге проблема инде ул. Менә минем белгән кешеләр, туганнар, ниләр аркасында да трамвай инвалиден нихәтле кеше маза башында үлде. Яп яшь кешеләр. Бу агылу саналамы үзе? Бу агылу санала. Бу эчлә э, шулай ук менә болиголов шикелле тамчы белән генә инде. Бер йотым суга бу 50 граммга салына, бу уртача бер йотым суга э, тамчы белән салынып, мин моны башлыйм 5 э, тамчыдан, Вәлиголовны бер тамчыдан, моны саныйм, башлыйм биш тамчыдан инде. Унга хәтле әкрен генә күтәрелә дә, уннан сон артык күтәрелергә ярамый моны. Менә шул яга бар. Аннан сон бүтән вех ядовитый анда аконит, агулы үсемлекләр бездә бик күп, мин аларның берсе белән дә эшләмим. Алар әкрен-әкрен бавылда, бавырда җыелып баралар инде. Ә болар, болиголов та шулай, подельник та шулай, алар бавыр аркылы узып, эшкәртелеп, транзитом чыгып бара инде калган. Организмда җыелып бармый. Менә шул.
Трамп, тромблар турында әйттегез, аракы белән канны сыеклап тромбларны куып буламы?
Ну, э, э, була инде ул. Аракы ничек дип әйтим? Аракы э, бирә калий эчкәч тә. Гали бирә, биргәннән бик күпне аннан сон кеше айныганда алып чыгып китә инде. Менә шул калий биргән вакытта, калий ул йөрәк мускулына көч бирә инде ул. Йөрәк мускулына көч бирә, кеше йөрәк каты эшли башлый, ни кан әйләнеше күпмедер вакытка яхшыра, бите кызара, борны кызара кешенең. Менә шунда гына инде андый. Ул юк инде ул, бет үтерәм дип тун ябу инде. Ул юк нәрсә, андый нәрсәгә ышанырга кирәк түгел. Әллә нинди файдалары булган сурәттә дә иң яхшы караш Ислам динендә аңа карата, аракыга карата. Нихәтле мактасалар да, анын файдасы булган сурәттә дә анын вакытлыча файда, аны хордан, анын зыяны һаман да күбрәк була. Хәмер дип аталган, анын шунысы да бар, хәмер бит ул аракы конкрет, анда вино дигән сүз түгел, ул анны бозучы дигәнне аңлата гарәпчәдә мәгънәсе. Бик күп нәрсәләргә кагыла инде. Аннан бит шуны әйтәләр, теге Жванецкийның сүзе бар ич инде. Водка